Сосланы райгуырд ӕмӕ йӕ байсӕрм. Иу бон Нарты Сатана стырдоны былыл гӕрзтӕ хсадта, йӕ уӕлӕ цыбыр куырӕт афтӕмӕй. Донӕн иннӕ фарста йӕ фосы дзуг хызта иу фыййау. Сатана уыйбӕрц рӕсугъд уыди, уыйбӕрц урс уыди йӕ буар, ӕмӕ йӕ фыййау куы ауыдта, уӕд ӕм йӕ зӕрдӕ бахъазыдис. Дурыл йӕхи руагъта ӕмӕ фехсинаг ис. Сатана уый фӕхъуыды кодта ӕмӕ йын йӕ бонтӕ нымайын байдыдта. Йӕ афон куы рцыди, Уӕд Сатана Нарты лӕппутӕй иу къорды йемӕ кодта ӕмӕ сӕ уыцы дурхалыныл сифтыгъта. Дурӕн йӕ хуылфмӕ куы бахӕстӕг сты, уӕд Сатана лӕппуты рарвыста, йӕхӕдӕг дуры хуылф бакъӕртт кодта ӕмӕ дзы лӕппу райста. Рахаста Сатана лӕппуйы ӕмӕ йӕ байдыдта хъомыл кӕнын. Ном та йыл сӕвӕрдта Сослан. Сослан куы фӕдынджыр ис, уӕд иуахӕмы дзуры Сатанамӕ. Мӕнӕн кӕй хӕрын кӕнут, уый-иу куыдзӕн хӕрын кӕнут, ӕмӕ ма уын уый уӕ къӕсӕр уӕддӕр хъахъхъӕндзӕн. Нӕ бамбӕрста Сатана Сосланы ныхас. Цас рацыдаид, чи зоны, фӕлӕ та йын ноджы дыккаг хатт зӕгъы Сослан: Мӕнӕн кӕй дӕттут, уый-иу куыдзӕн дӕттут ӕмӕ уын уӕ къӕсӕр хъахъхъӕна. — Цӕмӕн афтӕ зӕгъыс? — фӕрсы йӕ Сатана. — Ӕз адӕймагӕн не сбӕздзынӕн, — загъта Сослан, — бирӕгъы хсырмӕ куырдалӕгонӕн куы нӕ байсӕрын кӕнат, уӕд. Фервыста Сатана Куырдалыгоммӕ. Нарт ӕм хӕрд, ӕм нозт уыдысты дауджытимӕ. Ӕрцыдис Куырдалыгон Сатанайы хуындмӕ. Афтӕ ма афтӕ Сосланы байсӕрын хъӕу бирӕ ӕхсыры загъта йын Сатана. Райдыдта аразын кӕнын Сосланӕн йе мдӕргъ ӕмӕ йе морх бӕлӕгъ Куырдалыгон. Нарты фыдбылыз Гӕтӕджывырт Сырдон хъуыддаг бамбӕрста, ӕруайы бӕлӕгъаразӕджы рӕзты ӕмӕ дзуры: «Уе гӕр калат нарты адӕм, ныр бӕлӕх кӕмӕн аразы, уый зоны, афтӕмӕй йӕ цыппар ӕнгуылдзы даргъдӕр кӕны». Пӕлӕваразӕг дӕр фӕдзӕгъӕл ис ӕмӕ бӕлӕгъ цыппар ӕнгуылдзы цыбырдӕр фӕкодта. Ныр сӕрын хъӕуы лӕппуйы, загъта куырдалӕгон Сатанайӕн. Ӕмӕ сӕдӕ голладжы тулдзӕв залы ӕмӕ сӕдӕ гӕбӕты бирӕгъы хсыр сцӕттӕ кӕн. Тулдзӕв залы уайтагъддӕр сӕдӕ голладжы ӕрцӕттӕ кӕнын кодта Сатана, фӕлӕ бирӕгъы хсырӕн амал нӕ ары. Куы ницуал амал нардта, уӕд Уырызмӕгмӕ дзуры: Сӕдӕ гӕбӕты дзаг мын бирӕ ӕхсыр самал кӕн. Ӕмӕ цы гъдауӕй самал кӕнон? фӕрсы йӕ Уырызмӕг. Цы гъдауӕй, уый дын мӕхӕдӕг зӕгъдзынӕн, загъта Сатана. Зӕгъ мын ӕй уӕдӕ. Авд фӕндаджы астӕу мусонг скӕн. Ӕз дӕм уырдӕм ӕрвитдзынӕн адӕмы, ӕмӕ дӕм кӕйдӕриддӕр ӕрвитон, стӕй дӕм ӕнӕуи дӕр чидӕриддӕр ӕмӕ цыдӕриддӕр ӕфта, уыдон-иу дзӕбӕх бахынц, ӕмӕ сын-иу зӕгъ, бирӕгъы хсырмӕ хъӕуы, зӕгъгӕ. Ацыди Уырызмӕг ӕмӕ авд фӕндаджы астӕу йӕхицӕн мусонг скодта. Сатана йӕ мырдӕм ӕрвитын байдыдта алы хӕринаджы дзӕбӕх. Чи-иу ӕм бафтыд, уыдон-иу хорз федта, фӕлӕ-иу афтӕ кӕмӕн загъта бирӕгъы хсырмӕ хъӕуы, уый та-иу фӕджихау ис, ӕмӕ-иу йӕхинымӕр загъта Уырызмӕг сӕррайсӕг. Бады Уырызмӕг авд фӕндаджы астӕу мусонджы йӕ къухы ницыфты. Уӕд иубон йӕ рӕзты ӕрбауадис Силам сыдӕй мӕлгӕ. Уырызмӕг куыдзмӕ фӕдзырдта ӕмӕ йӕ хорз федта. Ам цы архайыс? фӕрсы йӕ куыдз. Бирӕгъ ӕхсырмӕ хъӕуы, дзуапп ын радта Уырызмӕг, ӕмӕ уый тыххӕй хӕм бадын. Иннӕ бонӕй мӕ иннӕ бонмӕ хорз схӕсс цы хӕринагӕй мӕ фӕндаhi ахӕм хӕринагӕй, ӕмӕ дын самал кӕндзынӕн бирӕ ӕхсыр, загъта куыдз. Хорз, загъта Уырызмӕг ӕмӕ рвитын байдыдта Сатанамӕ куыдзы цы хӕринӕгтӕ агуырдтай, ахӕм хӕринӕгтӕм. Еныр сӕмбӕлдтӕн кӕй агуырдтон, ууыл, загъта йӕхицӕн Сатана ӕмӕ рвыста куыдзӕн цы хӕринӕгтӕ агуырдта, уыдон. Иннӕ боны иннӕбонмӕ хорз хаста куыдзы Уырызмӕг, стӕй йын куыдз загъта: «Кӕнӕр фидар кӕрты сби». Уырызмӕг фидар кӕрты сбыдта, куыдз хъӕдмӕ фӕцыди ӕмӕ гадза бирӕгъты бӕлт дӕр тардта уыцы кӕртмӕ, байдзаг ӕй кодта бирӕгъӕй. Дуцгӕ Уырызмӕг ныр, дзуры йӕм куыдз. Ӕмӕ куыд дуцон, загъта Уырызмӕг, куы ма аргӕвддзысты бирӕгътӕ. Уӕд Силӕм бацыди, иу бирӕгъӕн йӕ бӕрзӕйыл ныххӕцыд ӕмӕ йӕ раласта ӕмӕ Уырызмӕгмӕ. Уырызмӕг дӕр бирӕгъы ӕрдыгъта, ӕмӕ куы фӕци дыгъд, уӕд ӕй ауагътой. афтӕмӕй иугай фӕласта куыдз бирӕгъты кӕртӕй йеддӕмӕ ӕмӕ сӕ Уырызмӕг ӕрдыгъта, йӕ сӕдӕгӕбӕты байдзаг сты бирӕгъы хсырӕй. Куы рбахастой Сатанамы хсыр, уӕд Сосланыл иу ададжы ӕвзалытӕ ныккалдтой ӕмӕ йын сӕдӕ куынцӕй дымын байдыдтой. Бирӕ йыл куы фӕдымдтой, уӕд Сатана Куырдалыгонмӕ дзуры: «Бакӕс-ма йӕм, худын байдыдта Винӕмӕ!» Куырдалыгон дӕр ӕм бакаст, фӕлӕ лӕппу худын нӕма байдыдта. Ноджы йыл тынгдӕр байдыдтой дымын, бирӕтӕ йыл куы фӕдымдтой, уӕд та йӕм ногӕй бакастис Куырдалыгон, Ӕмӕ лӕппу худын байдыдта. Уӕд бирӕгъы хсыр бӕлӕгъы ауагътой. Куырдалыгон Сосланы цӕхӕрӕй райста ӕмӕ йӕ бӕлӕгъы ӕхсыры мидӕг нысхуыста. Бӕлӕгъ цыппарынгуылдзы цыбырдӕр кӕй уыди, уый тыххӕй дзы Сосланӕн адаргъгӕнӕн нӕ уыди йе мбӕрц, ӕмӕ йӕ уӕрджытӕ бӕлӕгъы къӕдзӕй баззадысты. Бирӕгъ ӕхсыр уӕрджыты сӕртӕ нӕ бамбӕрста, ӕмӕ уыйадыл ӕнӕсӕррытӕй баззадысты. Сослан фестади сыгъдӕг болат, ӕрмӕст йӕ уӕрджыты сӕртӕ баззадысты фӕлмӕнӕй.